Ey vatandaşlar, Riza Fazıl biz içün nasıl qıymetli olğanını onı kelgen yıllar kösterecek. Kelecek nesiller bilecek. Çünki onıñ yazğan kitapları episi altın buğunnen yazılıp qaldı tarihte. Olar kelecek nesillerge biz kim ekenimizni bildirecekler. Elli, altmış kitap, episi milletke kerek şeyler yazıldı. Gasprinskiyniñ yolundan ketken adam edi. Oğa Ayder Osman Nafle siz Küçük Gasprinskiy dep aytmadı seksen seneleri. Onıñ er bir yazğan satırı milletke, er bir saada. O, em mına Dilâver saip keçti, ne qadar vazifeler alıp bardı. Oca edi. Bizim qaytarma ansambliniñ bütün programmalarını azırlegen Riza Fazıl edi. Biz onıñ qanatınıñ tübünde östük. Tillerimiz Riza Fazılğa bağlı. Dinge de o qoşuldı, edebiyatqa da. Bizim milletniñ, qırımtatarlarnıñ eñ eski edebiyat olğanını tasdıqladı. On ekinci asırın Yunus ve Yusuf ve Züleyhanı çıqardı, başqa türki milletlerde öyle eski eser yoq, bunı da Riza Fazıl çıqardı. Bütün qaramanlarımıznı, Aşıq Ümerlerni, Mustafa Cevherlerni, epsini Riza Fazıl çıqardı. Men alıp kire edim onı, men bilem onı, seksen, yetmişinci seneleri, sekseninci seneleri. O, ne, Moskvanıñ bibliotekalarından, başqa devletlerniñ bibliotekalarından yazdırıp alıp, kopiyalarını, arap yazılarını ketip tercime ettirip, o adamlar episi ketti dünyadan. Men alıp kire edim, menim dayım ola, ana tarafından, Emirlyaz Şıyığnıñ torunları, anam da, İlyas, Riza ağam da. Onıñ içün. Onıñ aqqında ne qadar aytsañ az, onı tarih aytacaq, kelecek nesiller aytacaq. Onıñ içün elvida, elvida, elvida dayım, elvida ocam. Men eñ büyük ocalarımdan biri Murtaza Velijanovnı qoydım qabirge, Sabriye Recepovanı qoydım qabirge, şimdi mına Riza ağamnı tüşecem qoymağa qabirge. Allah rahmet eylesin. Biz adanın anasını da koyğan edik. Anasını da koyğan edik. Ben hocalarıma aytam, hocalarıma aytam. Evet. Sağ ol cemaat. Bunda ozğaranlar, biz ağanı ozğarmağa kelgenler arasında bizim ürmetli rektorımız Fevzi ağamız bar. O da bir qaç söz aytacaq. Çünki o Riza ağanen bir zamanda şeerde, Taşkentte yaşağanda pek dost ediler ve dostluqlarını bunda da devam ettiler. Hürmetli cemaat, er bir milletni millet urıp qaldırğan, milletni tarihqa kirsetken, başqa milletlerge tanıtqan insanlarım ola. Olar çoq bolmaylar, on dane bolar, beş dane bolar. Bizde on dane bolsa, beş dane bolsa, olarnıñ içinde, elbette, Riza meniñ dostum, Riza meniñ ağam, Riza meniñ qomşum. Keler vaqıtlar, inşalla, evelalla dinimiz taraqqiy eter. Elbet de, onıñ tamırın qıdırğanımızda, er daim biz Riza ağamnı onda taparmız. Onıñ birinci gerek qırımtatar tiline tevbi etken Qurhanını oqurmız. Er daim onıñ tercime etken Er kesge, er kes oqusın dep başqa elifbede olsa da, er kesge yetişken diye ettirip yazğan duaların oqurmız. Onı bizniñ torunlarımız oqurlar, onı bizim tarihımız oqur. Men bugün, elbette, büyük insanımız. Bugün men köp kişilerniñ közlerinde yaşlar kördim. Yavuklarını çıqarıp közlerini sirttiler. Rica etemen, sirtmeñiz köz yaşlarıñıznı, ağlañız, biz büyük insanımıznı dünyada ozğarayatırmız. İnşalla, evelâllah, her daim biz, riza ağam, riza dostum, riza qonşum, seniñ qabristanıña bararmız. Bizim balalarımız seniñ qabristanıña barar, torunlar seniñ qabristanıña barar. Seniñ şiirleriñni mektepte oqurlar, seniñ kitaplarıñnı biz evde oqurmız. Seniñ diniñnen, seniñ imanıñman, seniñ savatıñman biz milletimizni millet dep başımıznı yüksek köterip turarmız. Evlida saña, evlida! Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve şimdi sözünü Sudaqtan kelgen Yazıcımız, Refat ağa, çaylaqqa beremiz. Refat ağa, eşitesiz meni? Refat ağa, buyurıñız.